a khensa ku va mpfula hi chanel ya matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel kumbe mi subscribe ku chanel yi kota ku kula ku fana na ti chanel letin'wana na ku vulavula hi mhaka leya matshungulelo ya vanhu lava hi nge va werile or va dye vuswa byo hisa or va fambe wrong ku na ti-contact ingaku timbirhi tinharhu leti ni nga ti endla hi mhaka leyiwani ivi ni hlamusela. Ku na leswiya swa ku i kuma ku ku na sesi wo karhi sesi luya hi yena wena i nga fika i endla yini i dya vuswa byo hisa a ka yena ivi a ku endlela mona a ku endlela nsele va swi endlisa leswi vanhu lavaya mi kuma ku a suka a ta eka wena a fika endla yini a ku dyisa vuswa lebyiya byo hisa. ivi a teka yini a teka fayiduku liya i fanele ku yi tisula hi wona mavoko ivi a yi boha a ya yi chela thoyilete kumbe a ya yi cukumeta le kule vatswatsi mi ta ni twisisa ku ni vulavula hi yini ivi loko a tekile a ya cukumeta le kule le a ni yena i ta va a kha a swi tiva ku i lava ku ta ku endla i lava ku ta ti tlilina hi wena i lava ku ta ti basisa hi wena wena i ta miyela vhiki hinkwaro i nga vulavuli hi to vona hi munhu a kha a n'oka a kha a a kha a endla a kha a luza weyiti. van'wanyana va vona loko mi va languta kambirhi eswikandzeni i to vona munhu wa kona a khoma hi tingana a nyumanyuma a languta a languta a hansi ma ni twisisa se loko mi kuma ku i hatle i swi kuma hi xipidi i van'wanyana va hatla va ku tsundzuxa va ku hayi phela munhu luya wena i nga endla i ya dya vuswa byo hisa ka yena i endle swilo swa so hi kombela ku i ya a ka yena ku ya ku ya endliwa swilo swo karhi swa xintu. ni le ku teni kwalano ivi hi suka ke hi ya ku i kuma ku i nsati wa wena i dye vuswa byo hisa aka nsati wa wena i kuma ku nsati wa wena wena i kwihi i kwale ku xambuleni kwala ku tirheliwa kona ivi i ya kaya ivi kuma ku nsati i fike a phungela loko a phungela i va endla yini a susa ndzhwalo luya a endla yini a thineta ndzhwalo luya a ni wena i nsati wa wena i ta ku byela ku hayi tana i ta dya vuswa hlamba mavoko i dya vuswa ivi i kuma ku yena i endle yini na. u tibyela ku hayi swilo leswiya kumbe swi endle khale or swi base khale ivi u kuma ku i fika endlani ivi na wena swi va swi va tano loko swi ri tano ivi u kuma ku vakhegulu va endla yini ki va ta fika va vutisa nsati wa wena ku ah leswi nuna a ngo luza weight a ngo endla yini yini kasi ko va mavabyi ma yini ke ivi mi kuma ku hayi vakhegulu na vakhalabya va yi hlaya hi ku ku languta xikandzeni va ta byela nsati wa wena ku hayi sesi famba i ya hlamba. Loko a heta ku hlamba ivi va teka mati lama a nga hlamba hi wona va mikisa na mirhi yo karhi ya xintu leyi va nga ta va va yi landzile ka vanhu lava tshungulaka vuvabyi lebyiya kumbe va ku yisile ka munhu luya ivi mi famba na mati lama i fika i hlamba loko a hlambile ivi va teka mati lama va endla yini va sweka hi wona swakudya swo karhi leswi wena i swi fevhaku swilo leswi wena va swi endlela ku yini a xihundleni ku wena i nga i nga swi tivi ivi va ku nyika i dya swakudya leswiya ivi i hola ivi va ku swekela na swin'wana na swin'wana swakudya va chela mirhi yo karhi ya xintu ku a mikapini or ka swakudya swo karhi ivi i kota ku basa. Loko hi tlhelela ka liya ni nge te na vuya ke, liya na yona swi va tano va ta landza sesi luya va fika va vulavula na yena van'wanyana va teka swilo swo karhi ivi va fika va endla yini? a hi nge xikombiso sorry ku vulavula nhlamba a ni rhandzi ku vulavula nhlamba va ta ku hayi mbala xirhangisi lexiwani masiku mambirhi ivi loko a hetini va teka xirhangisi lexiya va va va ya xi hlantswa va mikisa na mirhi yo karhi va teka swakudya va ku swekela i dya ivi i kota i kota ku hola mavabyi a ni ku na tin'wani tikereke ta swi kota ku tshungula mavabyi lamiwani letiya ta ku tikereke va swi endlisa ku yini hayi leswiwani i swiphiri i swihundla ni nge swi vulavuli loko ku ri ke munhu yaloye u khome hi mavabyi malamani ma vulaka yo dya vuswa byo hisa oro yo wela kumbe ku ku khamu rona munhu wo susa ndzhwalo va swi tiva ku le tikerekeni teta to hambanahambana ku vona va swi endlisa ku yini leswi hina hi nga ta ka hi nga swi tivi swi tivaka hi vona mara hina van'wanyana ha swi tiva hi nge swi hlaya se vuvabyi lebyiya bya tshunguleka loko mi mi hatle mi byi kuma yini. hi ku hatlisa kambe loko mo teka nkarhi ya chaya tanihileswi ni nga vula ka ti-content leyi ni nga endla ni ku hayi loko za ku ba ngoma yi ba xikarhi ka thavathava va ku ngoma yi le ku beni vheta ni mi swi tiva ku yi chayini mi endla mi hakela ti-society mi tiyini mi ya mi ya cheka swibukwana ku swa ha basile ke